Hlawhtlinna chungchang sawi tur a lo kal ka ni. Hlawhtlinna tura pawimawh hmasa tak pakhat chu suangtuahna hi a ni. I hria em? Thil tum nei lo leh suang tuahna tel loa i nung zel a nih chuan i hun khawh ral in thil dang i ti eng a? Chuta i hma bak chu beidawnna leh hlawhchhamna a ni mai. In hriat angin kum sangkhat zakua sawmli pasarihah Austria ka lo piang a, chu pawhin dopui pahnihna zawh tawh hnu lam a ni. Ka van nei em em a. Ka suang tuahna thinah chuan ka tla hlauh mai a. Ka len deuh hnuah chuan Austria kha nuam pawh ka ti chiah lo. Chumi khua chhuah san hlan kha ka nghakhlel em em ṭhin a, lo neimi emaw, factory a thawk emaw, engpawh kha hmuna thawk tur khan ka inngai ngam lo bur a ni. Ka chhungte khan an bula awm a, nun pangngai taka nung tur khan min duh a mah sela, chu chun suangtuahna a ni, ka suangtuahna ni loin. Ka suangtuahna kha chu thil dang daih a ni, mi bik tura piang ni hian ka inhre tlat ṭhin, mi bik tak leh mi ropui tak ni turin. Chuan ni khat chu school ka kal ta a, khati lai khan kum sawm pakhat mi lek ka ni. Ka la chiang khawp mai. Chumi ni chuan America chun chin documentary chu min entir a. Chu documentary ah chuan in chhawng sang tak tak te min entir tel bawk a. In sang tak tak te leh lei lian tak tak te, kawng zau tawk tak mai te, chung thil ropui tak tak te chu min entir chuan sawm hmunah sawn a ni ka awm chak chu. He khaw te tak te, in pawh te tak te awmnaah hian ka awm peih tawh lo. America awm ka duh. Ni khat chu ka school banin grass tih dawrah ka lut a. Chutia ka va luh chuan ka hawi kual vel a, chutah magazine pakhat ka hmu a. Pasek tak, Reg Park-a thlalak chu a lo chuang kulh mai a. Chutih hun lai chuan Reg Park-a chu Mister Universe vawi thum lai a lo ni tawh a ni. Screen-ah Hercules tiin ka lo hmu ve fo tawh bawk a. Ka han chhiar chuan Uau, hei hi ni? Ka hring nun awm dan tur chu ka han inti a. Hei ngei hi ni? ka tih chak chu. Reg Park a anga bodybuilding champion nih ve ka duh a. Reg Park a anga lem chang thiam nih ka duh bawk. Sum tam tak thawk chhuak a, mi hausa leh mi lar tak nih ka duh bawk Reg Park ang hian. Ka nih tur kha ka chiang sa lutuk. A hlimmawm zia chu i ngaihtuah phak em? Han ngaihtuah teh u, mihring tam zawk hian an nih tumah an chiang lo a nia, kei erawh ka nih tumah ka chiang a, a ni angah bodybuilding champion ka ni dawn tih ka chiang bawk a, engtin nge a tih bik tih ngaihtuah chiah kha a ni ta. Ka rilru a hahdam huai mai, enge chhan kan tih chuan suangtuahna kan nei a, tum kan neih chuan engkim hi awlsam thin. Mi hian min zawt fo thin, pumping iron ka hmanni chuan gym-a mi hoin Engvangin nge hetiang em em hian i beih nasat tiin min zawt fo thin? Ni khata darkar nga te darkar ruk te chuti chung chuan i la lui thei bawk a nia. Heti hian ka chhang thin, a chhan chu ka nih tumah ka chiang a. Ka hmaah chuan Mister Universe title chiah kha a awm vang a ni. Chuvangin exer ka lak apiang khan ka suangtuahna chu min hnaih tir zel a, he ka suangtuahna ka tumna chu a takah ka chan tir zel a, hah takah ka theihtawpa rit ka chawi pawh khanin ka suangtuahna chu ka hnaih zel a ni tih min hriat tir a, ka phur thei em em a, a ai rit chawi chakna kha ka nei ta zel a, pound zanga rit chawiah squat te, Bench press tih te, sit up vawi sang hnih tih te min ti chak zualtu niin exer dang dang tih kha ka nghak hle la, ka phur em em thin a ni. Kum sawmhnih ka niin London ah chuan ka kal ta a, a vawi khat nan Mister Universe contestant naupang ber ni turin ka inlan ve ta a ni. A chhan chu tum ka neih vang a ni. Thil kan hrilh ang chu, kan suangtuahna te chu mitthla chungin kan um zui tlat anih chuan a hlimawm em em a ni. Kan hring nunah hian eng pawh ti dawn ila, kannih tumah kan chiang hle tur a ni. Awmze nei taka nun a pawimawh bawk. America-ah chuan hna tui lo mi zaah sawmsarih pali lai an awm a, chutiang zel chuan Europe-ah pawh a danglam bik chuang lo. Mihring tam zawk khuan an thiltiah an tui lo em em a ni. An tui loh chhan pawh tum mumal tak nei lo a an thaw ve mai mai vang a ni. Hna a awm tih an hriat rualin an dil ve tawp a, hna thaw loh aiah tiin an thawk ve leh tawp mai zel a ni. Mahse i han thawh chiah khan i hna lo ni a, i tih ngei ngei tur a lo ni bawk. An awmna bo zo a, chuvangin hmunlia thena hmun khat chauh chuan an hna chu nuam an ti a ni. Ngaihtuah ringawt pawh hian thilrin harsa tak a ni. Kei erawh ka tumah ka chiang a, vannei ka inti khawp mai. Medical zir lai ang deuhin doctor nia tum tlat avangin tha takin lehkha a zir a, a kalna tur kawng chiang takin a hre bawk. Chutiang bawkin politics-ah pawh. Politics-a ka inhman lai chuan suangtuahna chiang tak ka nei a. Chu chu California hruaitu ka la ni ang tih kha. Heti baka sang hi chu ka thleng thei tawh lo. A chhan chu California pianga sei lian ka nih lo vangin President ka chuh thei ta lo a ni. Chuvangin State lian pangana Governor nih theih kha khawvela economy ram lian ber pangana ti zawk ila a dik zawk awm e. Ka tan chuan politics-a ka hlawhtlin na ropui ber a ni hial a ni. Engvangin nge nihna hniam zawk te chu loh a aia sangah chuan i hlawhtling lo ang min ti thin a. Mahse governor nihna chu ka han chuh ve a. Thla hnih hnuah chuan California governor chu ka ni ta a. Sawi leh sawi hnu ka tumah ka chiang a, California tan hian suangtuahna tha tak ka neih vang a ni. Kha khan i rule number one i tumah i chiang tur a ni. Rule number two ah chuan thim lam zawnga thlir thin thusawi ngaithla suh. Engmah ngaithla suh ang che. Ka thil ti apianga ka hriat tam ber leh mi ina an sawi tam ber chu a theih loh. Thil theih loh tawp a ni. Emaw ai? Heng thu te hi ka hriat tam ber an ni a, mahse theihzia ka ti chiang ve thung a ni. Chuvangin tu pawhin ka bula a thei lo tia an sawi chuan, A thei a ni tiin ka chhang a. Ai an tih chuan, Aw an tia ka ngai thung a ni. Thil theih loh tawp a ni an tih chuan, Thil thei a ni tiin ka ngai thla bawk. Nelson Mandela thusawi hi ka ring nghet bur a ni. Thil eng pawh hi titu an awm hma chuan thil theih lo a ni a. Ni e, kan infuih thin, titu an la awm lo a, thil theih lo a ni an tih chuan kei hian ka ti ngei tur a ni a, a theih zia lantirtu ka ni bawk ang, a pawi ka ti re re lo, keiman ka ti ngei ang a, chuan a theih loh titute thusawi hi ka awih tur a ni lo. Kan thawhrimna hi a ni pawimawh ber chu. Body builder ka nih lai pawn darkar nga darkar ruk rim takin ka thawk a, ka lem chan ah pawh chutiang tho chuan ka thawk rim a ni. Chuan English zir turin college ah te ka kal ve ta a, aw phawi lam te, lem chan te leh thil tam tak te chu ni leng in ngawrh takin ka zir a, ka bei a, ka theih tawp ka chhu a ni. Hun rei lo te chungin New Yak ah chuan movie pakhat Harcules tih chu kan siam ve ta a, sawi thui pawh ngai loin ek inah paih bo hmak a ni. Mahse kha khan min ti beidawng lo hrim hrim, ka suang tuahna kha chu ngai reng. Chuan vawi leh khatah Strait of San Francisco chu ka chang leh ta a. Stay Hungry leh Pumping Iron mai bakah The Villain chu ka siam a, chuan tum loh tak maiin, Dino De Laurentiis, Universal Studio chuan Conan the Barbarian-a chang tur chuan min sawm ta a. Conan the Barbarian ka chan hnu chuan Director chuan press conference naah heti hian a sawi ta a, Director kha John Milius a ni a, ani chuan press mite hnenah chuan Arnold-a chu awm lo sela chuan, Amah ang pakhat kan siam chhuah ngai ngei ang a ti a. Chu han ngaihtuah mah teh u. Kha taksa ngei, hralh tlak a ni lo. Hun thal a ni lo an tih ngei mai a kha. Kum rei lo te hnuah Conan the Barbarian ah changin box office-a pakhatna rawn hauh nghal thei tur khawpa hit a rawn ni ta a. Chu chu nipui lai kum sangkhat zakua sawmriat pahnih kumah a ni. Ngaihtuah mah ula, Director thusawi zawng zawng te kha a taksa ang hi chu awm lo sela chuanin pakhat kan siam chu paw ngai ang a tih te kha. Thawk leh khatah ka taksa hi thil chiah ni loin thil thu tak a lo ni nia. Chutiang bawkin Terminator-ah pawh khan kan chan zawh khan Jim Cameron-a chuan press mite hnenah Arnold-a hian machine ang awp hawi hi nei lo sela chuanin movie kha a hlawhtling ka ring lo a ti hial a nih kha. Chuvangin han ngaihtuah mah teh u, kha taksa leh awp hawite kha. Tha lo an tih thin te kha an hluasin khang minute ho thusawi kha ka awih duh lo a, ka ngaithla lo tawp mai. A theih loh ti thin mi thusawi kan ngaihthlak lo a kan zawm loh hi a pawimawh a ni. Kan tan zirlai tha kan zawm atana ka duh chu mi tu pawhin a theih lo ang. Hei hi ngaihtuahna at thlak tak a ni, an tih pawn a pawi lo. Suangtuahna i nei a, ngaihtuahna i neih chuan sawi ri kher a ngai lo, nangmah leh nangmah kha inhrilh nawn la a tawk a ni.